Bu ýerde bu meseläniň aýratynlyklaryndan bihabar gatnaşyjylar bar. Sebäbi men daşary ýurtlarda, esasanam Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlary hakynda gürrüň bermek isleýärin. Türkmenleriň daşary ýurtlardaky konsullygy beýleki ýurtlaryň köp konsullyklaryndan tapawutlylykda, raýatlary üçin pasportlaryny täzelemedi, pasportlaryň we beýleki resminamalaryň dowam edýän güýjüni uzaltmady. Şol sebäpli, gynansak-da, ýüzlerçe müň bikanun türkmen migranty Türkiýä ýygnandy. Olar gaty ýiti, agyr meselä duçar boldular we olar çykgynsyz ýagdaýda galdylar. Bu ýagdaý esasanam pandemiýa döwründe, Türkmenistan serhetleri doly ýapanda hasam güýçlenipdi. Emma Türkmenistan covid on dokuz ýaly meseläni öz ýurdunda ykrar etmedi we hiç kimi Türkmenistana goýbermedi. Şol sebäpli raýatlarymyz iň bolmanda pasportlaryny täzelemek üçin watanyna baryp bilmediler. Mundan başga-da täze pasport almak üçin watanyna giden, Serhetler açylandan soňra, türkmen raýatlary hereket azatlygyny çäklendirmek meselesine duçar bolýarlar. Olara käbir beýleki ýurtlara, meselem, Türkiýä gaýdyp barmak gadagan. Bu olaryň sosial ýagdaýyna agyr täsir edýär. Sebäbi Türkmenistanda işsizligiň gaty ýokarydygy belli. Ýöne häkimiýetler bu barada dymýarlar. Şol sebäpli türkmen raýatlary iş gözlemek üçin daşary ýurda gidýärler. iň pes iş bilen meşgullanmaga razy bolýarlar. Sebäbi daşary ýurtda iň az pul gazansalarda maşgalasyna, ene-atasyna, hatda doganlaryna, uýalaryna we şuňa meňzeşlere goldaw bermäge kömek edýärler. Işsizlik soňky iki-üç ýylda Türkiýede nägilelik hereketiniň ýüze çykmagyna sebäp boldy. Ýaşlar hereket azatlygy meselesi barada aç-açan gürläp başladylar we bu sebäpli türkmen häkimiýetleri tarapyndan yzarlanmalara sezewar edildiler. Türkmenistanda migrantlara bolşy ýaly garyndaşlaryna hem gözegçilik, ajyga çykarmak, haýbat atmak bar. Diňe bir talap bar, režimi tankytlamagy bes etmek. Bu meseläniň galamyň ujy bilen çyzylan ýaly edip çözüp bolýar. Pasportyň täzelenmeginiň, täze resminama çap edilşi ýaly uzaga çekmeýändigini bilýärsiňiz. Emma gynansakda, türkmen häkimiýetleri, ilki bilen, bu mesele barada dymýarlar. Ikinjiden, Ýüzlenmeleri äsgermezlik edýärler, üçündijan özüne ýüz tutýanlary yzarlaýarlar. Takmynan bir ýyl ozal, on altynjy awgustda, ýaşlar şol ýyl saýlanan täze prezidente türkmenleriň bu kanunçylyklaryny bilmeýändigini çaklap, ýüzlenme haty bilen Stambuldaky konsullyga gitdiler. Meselelerine üns bermegini haýyş edip, bir sahypa ýüzlenme bilen geldiler. Konsullyk işgärleri tarapyndan ýowuz garşylanma bilen ýüzbe-ýüz boldular we türk adam hukuklaryny goraýjy aktiwistleri, aklawjylary we türkmen aktiwistleri ýenjildiler. Meseleleriň gatlanmagy ýaşlary özleriniň zyňynyny duýmaga mejbur etdi. Garalyşy ýaly, olaryň ýüzlenmesine hiç kim täsir bildirmedi. Ukrainadaky bolan belli wakalar türkmen migrantlary meselesiniň bir burça geçmegine sebäp boldy we adamlar öz ýagdaýlarynyň umytsyzlygyny duýýarlar. Bu hakda gürlemäne batyrgaýlyk görkezenler agyr ýadawlyk duýýarlar. Näçe dile getirsek-de, hiç kim bizi eşitmeýär. Ynsan hukuklaryny goraýjylar ýüz tutmalar, hatlar ýazdylar, ýöne jogap ýok. Gynansagam, türk hökümeti türkmen migrantlaryna türkmen konsullygynyň haýyşy boýunça ýygnak ýa-da miting geçirmäge rugsat bermeýärler. Olar migrantlary ekstremizmde ýa-da başga bir gorkunç zatda esassyz aýyplamalar bilen polisiýa şikaýat edýärler. Şonuň üçin polisiýa gelip, bu adamlary tussag edýär. Bizde şeýle teklip bar, belki bu ýygnak bu meseläni çözmäge itergi bolar. Ilki bilen daşary ýurtlardaky türkmen konsullyklary öz raýatlaryna pasport berip başlamaly. Ikinjiden, gynansagam, Türkiýede we beýleki ýurtlarda bolşy ýaly öýlerine alyp gidip bolmaýan jaýlanan türkmen raýatlary az däl. Bu merhumlaryň garyndaşlarynyň ýüzbe-ýüz bolýan gaty agyryly meselesi. Iki müň ýigriminji ýylda elli ýedi türkmen raýaty zäherlenende, şeýle hem fewral aýynda bolup geçen ýer titremesi köp sanly türkmen raýatynyň ölmegine sebäp bolan pajygaly wakalar. Gynansagam, ölenleriň arasynda şahsyýetini tanamak mümkinçiligini berýän resminamalary bolmadyk türkmenler bar. Şonuň üçin ölenleriniň yzyna äkidilmegini guramak zerur. Üçünjiden, gynansak-da, Türkiýede hem, Russiýada bolşy ýaly, bosgunlar baradaky Ýokary komissarlyk guramasy hem öz-özünden uzaklaşdy we türkmen raýat aktiwistleriniň arasynda halkara howandarlygynda resminama almakdaky kynçylyklar döredi. Moderator, biziň ýene biraz wagtymyz bar we muny size sorag bermek üçin ulanasym gelýär. Pasportlar bilen emele gelen ösýän ýagdaý we köp maşgala Türkmenistanyň raýatlary daşary ýurtlarda bolansoň çagalar dogýarlar. Çaga doglan we maşgalalardan pasportlary göz öňünde tutmanymyzda, dogluş hakyndaky resminamalary almak bilen ýagdaý nähili? Mysal üçin, Türkiýede. Size bir mysal bereýin, Zarina Ahtyamova, Türkiýede ikinji çagasy dogdy. Çaga dogan hassahanasyndan şadatnama aldy, konsullyga ýüz tutdy we çaga dogluş şadatnamasy berilmedi. Türkmenistana git diýdiler. Birinjiden, Türkmenistana gitmek üçin öz resminamasy ýok. Ikinjiden, meniň kiçijik çagalarym bar. Olary taşlap ýa-da goýup bilmerin we çaga bilenem gidip bilmerin. Sebäbi hassahanadan soň azyndan kyrk gün adam çaga bilen öýde bolmaly. Konsullygymyz bilen uly dawa boldy. Konsullygyň daşary ýurtda doglan çagalara dogluş hakyndaky şadatnama bermedik başga-da birnäçe ýagdaýy bar. Käbir çeşmelere görä, Türkiýede takmynan sekiz ýüz müň türkmen bar. Beýleki çeşmelere görä, bu san iki million. Türk hökümetiniň resmi maglumatlaryna görä, onuň çäginde iki ýüz otuz müň kanuny türkmen bar. Şübhesiz, migrantlar durmuşa çykýarlar, maşgala döredýärler, çagalary bolýar. Çaganyň maşgalada mekdebe baryp bilmeýän halatlary bolýar. Sebäbi, ene-atanyň we çaganyň resminamalary ýok. Bir aýal konsullyga birnäçe gezek ýüz tutandygyny we diňe para bereninden soň zerur resminamany alyp bilendigi aýdylýar. Raýatlaryň hukuklarynyň bozulmagy bilen birlikde, bu ýagdaýlar korrupsiýa sebäp bolýar. Düzgün bozmalar gar topy ýaly ösýär. Sag boluň!